Сугыш беткәч, 13 нче елда әтиеңнең үлгәненә 70 ел тулган көнне, көннән үк безгә әтиеңнең кызыл байрак орденын тапшырасы иделәр. Ну, удостоверение бирелде, ул чакта инде бирелми дигән закон чыккан булган. Ну, без аңар риза булдык, монысына да анысы өчен дә хөкүмәткә рәхмәт. Ну, көнендә булса безгә башы икенче дөнья булыр иде. Ансы да безгә бик, ансы да бик рәхәт. Үзенеке әтинең югалмаганын авыл кешесе, безнең яшьтәге кешеләр әтинең кем икәнен белеп, рәхмәт әйтеп, анда да сугышта да авылда ничек ярдәм иткән икән, сугыштан да шундый ярдәмчел кеше булган икән дип әйтүчеләр булды миңа. Бу хәлне минем кызым эзләп тапты. Кызым хәзер киевгә киткәч Володила Нина авылында булды. Ә үзем сарсызга тормыш кайткәнгә менә хәзер 55-56 ел булды инде сарсызда клетдән чыгып киткәнемә. Ну, барыбер мине белгән кешеләр, әтине белгән кешеләр, син Микаэла кызымы дип мине Ачык сыра белән каршы алалар барыбер авылдашлар. Нишлисең, шулай язмыш булгандыр инде, кайта алмады әти. Әни көтте, көтте, кайта алмады. Ну, ул аны 55-нче елда гына әтинең чынлап та үлгәнен шуннан аңлады. Олы абыем армияда чакта аның каберен эзләп табып, башындагы пилоткасын салып куеп, әти өстенә кабер өстенә куеп чыгып киткәч, әнигә әйтте. Башта әни әтине борчып бетми инде җүгендә әти ди. 53 Икенче елда армияга киткән ел Саратовта хезмәт иткән чагында командирларыннан сорап, минем әтием шушында җирләнгән, эзләргә мөмкинме дип сорагач, аны җибәргәннәр. Башында эзләп табып, өч кеше бергә күмелгән. Ике рус, бер татар фамилиясе булган. Бабочкова. Ну, аның турында сүз чыкты, әни Шиләмәтәргә барып йөрде, но үзе үлгәч бирелми инде дип әнине кире борып кайтарганнар инде ул чагында. Бу награданы оныгым белә үзебез икенче тапкыр военкоматка барып, әллә кайдарга кызым язып бетерде. Шуннан соң тиешле булган икән бу награда. Ну, үзе бирелмәде инде бу. Бу ясалма гына монысы. Удостоверениясе безнең кулда. Бүген әтинең үлгәненә 70 ел, әти үлгән 23 февральдә удостоверение бирелде. 13 елның 21 февральдә. Мин безнең йөрәкләрне бик тетрәндерде. Әни инде сабыр гына авыл хатыны инде безне үстерде, ике малай, бер кыз үстек. Хәзер инде үзем генә калдым. Абыйлар юк инде хәзер. Сагынычлы хат башы. Миңа части языгыз барышы. Минкәй армия сафында хезмәт итүче улыгыз Михаилдан. Әни сиңа бик сагынып бик күп сәлам. Ишу минем җамагатым булган Санук, сиңа бик сагынып минем миннән бик күп сәлам. Ишу минем улым Алексей сиңа Мин атамын бик сагынып күрәсем килеп бик күптән күп сәлем. Һәм дә минем кечкенә улым булган Санька Мин атамнан бик сагынып бик күрәсем килеп бик күптән күп сәлам. Юшы татушларга барына да бик күп сәлам. Юшы балаларга бик күп сәлам. Бу аның сестрасы белән браты. И шул бәләкәй түтиләргә барсына да бик күп сәлам. Кайтыр кайтыр диеп ничә еллар көткән килмереп. Сугыш бетеп башкалар кайтканда күп бәтиләр ятып калганнар, бик күпләре хәбәрсез югалып, ә туллары арып калганнар. Мин дә шулай бик кызыга идем, әти диеп дәшкән балага. Бәлки, кайтыр әле әтием дип, күзгә ата идем далага. Кайтып кергәч, кушып алыр диеп, хыялландым гомер буена. Ә әтием үлеп калган ерак җирдә, җирнең буенында. Җитмеш елда насыйп булды безгә әтиебезнең каберен белергә. Монысы да бик зур бәхет безгә, насыйп булса барып күрергә. Әтием яткан җирнең туфракларын ала алсам иде кулыма. Безнең язмышларны бирмә бер үк бездән соңгы кызның улыңа. Кан коюлар нигә кирәк булган, юк кирәкми башка сугышлар, тигез ата ана белән үстен, иркең үтсен алган сугышлар дип менә.